नमस्कार हम छी कपिल कुमार और अहाँ सब देख रहल छी समधिया मिथिला एखन हम पहुँचल छी शंकराचार्य धाम बक्सी टोलमे जतय मनसा देवी मन्दिर छथि स्थापित ओहिठाम जे छै से द्वितीय वार्षिकोत्सव मनाओल जा रहल अछि ई मन्दिर अहाँ देख रहल छियै एहि मन्दिरमे भगवती जे छथि से मन्दिरमे छथि विराजमान छथि एहिठाम जे छै से सत्ताइस तारीखसँ एकतीस तारीख तक जे छै से हिनकर द्वितीय वार्षिकोत्सव मनायल जा रहल छनि भव्य तरीकासँ मनायल जा रहल छनि आइ तेसर दिन छै एहि कार्यक्रमके तऽ आइ तेसर दिन एहि कार्यक्रममे जे छै से आइ सूर्य पूजा भऽ रहल छै देख रहल छियै किछु पंडित जे छै से वेद पाठ कऽ रहल छथि आओर ई जे देख रहल छियै से ई मंदिर छै ई भव्य मंदिर छै उड़ीसा आओर मिथिलाके स्थापित कलाके ई भव्य मंदिर जे छै से शंकराचार्य जी के धाम में बनायल गेल छै बक्सीटोल में बनायल गेल छै हम अहाँ सबके एकटा बात बता दी जे प्रथम मनसा देवी के मंदिर देवभूमि हरिद्वारमे आओर दोसर भूमि सिद्धपीठ सिद्ध गाँव हरिपुर बक्सी टोलमे अछि शंकराचार्य जीके ई पैतृक गाँव अछि जाहिठाम शंकराचार्य जीके संकेतके आधार पर एहिठाम ई भव्य मंदिरके निर्माण करायल गेल छै उड़ीसाके कारीगर सबके द्वारा ई मंदिर बनायल गेल छै आओर देख रहल छियै जे एहिमे कतहु कोनो पिलर नहि छै हमरा ऊपरमे ई सब जे देख रहल छियै ई मात्र ईंटाके बनल छै कारीगरीके अद्भुत नमूना छै अद्भुत प्रमाण छै जे कोनाके मन्दिर बनायल जा सकै छै आओर ई मन्दिर बनायल गेल छै जतऽ देश विदेशके शंकराचार्यके जे हिनकर अनुयायी छनि से सब लगातार एतऽ अबैत रहै छथिन आओर भव्य तरीकाके भऽ रहल छै बहुत तेजीसँ प्रसिद्धि प्राप्ति कऽ रहल अइ देश विदेशमे एकर प्रसिद्धि बहुत तेजीसँ प्राप्त भऽ रहल छै ई शंकराचार्य जीके गाँवमे हुनकर पैतृक गाँवमे ई मन्दिर बनायल गेल छै आओर एहिठाम भव्य कार्यक्रम भऽ रहल छै जे एकतीस तारीख तक चलतै द्वितीय वार्षिकोत्सव मनायल जा रहल छै आओर एहिठाम माताके जे छै से भव्य प्रतिमा राखल गेल छनि आओर जाहिठाम बाइ भऽ रहल छै कार्यक्रम सब भऽ रहल छै उड़ीसा से आयल कारीगर सबके द्वारा ई जे बनायल गेल मंदिर है ऊपर में देख रहा है नवग्रह है और ई भव्य मंदिर में ई माता मनसा देवी स्थापित है और ई शंकराचार्य जी के निर्देशन में ई मन्दिर बनायल गेल छै आओर हुनके निर्देशनमे एहिठाम जे छै से माता मनसा देवीके प्राण प्रतिष्ठा समारोह कयल गेल अइ मन्दिर बनल गेल छै आओर हरिद्वारके बादमे मनसा देवीके ई दोसर मन्दिर अइ जे सिद्धभूमि हरिपुर बक्सी टोलमे स्थापित अछि जतय लगातार देश विदेशसँ आदमीसभ अबैत छथि एहि मन्दिरके भव्यताके देख कऽ सभ मन्त्रमुग्ध भऽ जाइत छथि एहि मन्दिरके स्थापितके जहन बात करी तऽ ई जे छै से मिथिला आओर उड़ीसाके स्थापत्यके सम्मिश्रण छै आओर जाहिसँ ई बनायल गेल ई मन्दिर जे छै से बड़ा तेजीसँ देश दुनिआँमे प्रसिद्धि प्राप्त कऽ रहल छै जतय देश विदेशसँ आदमीसभ अबै छथि आ एहिठाम जे छै से सत्ताइस तारीखसँ एकतीस तारीख तक द्वितीय वार्षिकोत्सव मनायल जा रहल छै आओर ओ वार्षिकोत्सवके अवसरपर एतय विभिन्न तरहके कार्यक्रमसभ सेहो कयल जा रहल छै जे देख रहल छियै जे विभिन्न तरहके कार्यक्रमसभ एतय भऽ रहल छै